Как ни странно, нормально йоклап алдым. Хәзер барырга кирәк центральный зданиега. Аэропорт бер генә здание түгел, монда күп здание. Шуңа барып җитәргә кирәк. Регистрацияне үттем. Вот менә Куала-Лумпурның аэропорты. Һәр төрле җирдә монда бик зур әкәмәт, зур аэропорт. И бер генә здание түгел, алар 2 ме, 3 ме здание. Шуңа әллә кайларда йөрергә туры килә. Хәзер инде регистрацияне үткәч, бара кирәк таможенный зонага. Хәзер шунда китәм. Менә монда выставка бара. Национальный малайский дом. Кстати, менә бу яшел машина мини дип атала. Бик күп монда. Бик нык ярата. Кыйммәтле машина, но халык бик ярата баланы монда. Менә монда малайский дом бит инде яшәгәннәр. Так, мин, походу, не тот яктан карыйм. Посоветуй инде әнә теге здание, мен да булдым. Ремонт итеп карап булмады. Я монда да бен. Негез мен моннан карыйбыз.

Аккуратно гына итеп яшиләр. Болар индуслар. Монда тоже бик зур общиналар, 15% индуслар. 20-30 миллион кешегә ул относительно әллә ничә миллион кеше, 5-6 миллион кеше. Менә монда күрә аласыз, шәһәр бит инде 60-нчы еллар, 70-нче еллар ничек торганнар, ничек киенгәннәр. Э, кинотеатр. Вот. Бикини модасы булган. Ничек йөргәннәр. Рәбәндә шәһәр Махадеви. Бик күп менә шушы микрорайоннар. Малайзияләр, индуслар бергә торалар. Вот шунда сызып юк, реально менә шундый зданиеләр бөтен җирдә. Шушындый ике этажлы, ике этажында торалар, бер этажында магазин. Малый бизнес нык развитый. Мин белмим монда, ну бер ярты халык малый бизнеста яшәйдер. Безнең бөтен Россиядә малый бизнес ул белмим, бөтен җирдә пятерочка магнит и кайбер җирдә редко-редко магазинда тора. Монда сетевой магазиннар вообще минимум. частный бизнес бөтен дөньяны баскан. И шуңа теге ниндидер корпорацияләр бай түгел, гади халык бай тора. Чөнки малый бизнес развит. Бөтен җирдә нәрсәдер ясыйлар, бөтен җирдә нәрсәдер эшлиләр. Көтеп утырмыйлар, колхоз килеп эшләр, совхоз килеп эшләр дип. Көтеп утырмыйлар, кемдер килеп магазин ачар, кемдер килеп завод төзер дип ата бездә бит ингел шулай. Вот ник завод ачмыйлар, ник завод ачмыйлар. Үзләре эшлиләр, көтә утырмыйлар, кемдер килеп нәрсәдер эшләгәнне. Иммиграционный контрольне үттем. Монда инде главный претензия не больше 30 дней. Минем 26 көн булды Малайзиядә. Бер айга җыелмады. 26 көн. Беркем бер нәрсә бәйләнмәде, бернинди лишний сорау бирмәделәр, матур гына узым да китте. Самолетка тотырам бер мужик утырды да бик матур итеп уйнады. Тәмле ашлар барыбызга да. Бик матур уйнады, мин яздырмадым инде вакытны. Очень шикарный трюк. Вот, бір толпа вьетнамецтар белән самолетка барабыз. Вот. Менә шушындый кызык самолет безнеке була бугай, матур койрыклар белән.

барганда, бер унбиш метр өстән домнарның өстенә очып киттек. Ну, может, егерме метрдыр инде. Шуңа вакытым булса, шушы домнар янына барып карармын әле, самолет утырганны карарга, бер егерме метр астан, өстемнән самолет очып киткәнне, бик кызык булачак күрергә. Данангка бару минем планда юк иде, Вьетнамга бару иде минем планда, желательно Ханыйга. Ну, аныйга билетлар бик кыйммәт булды. Аденанга ике мәртәбә дешевый булды. Һәм моннан инде автобусга утырып китергә була. Ну, бу шәһәр диңгез кырында урнашкан. Әзерәк бер ике өч көн ял итәсем килә. Тут көннәрдә укыдым да укыдым, башларым шапмакланып бетте. Бераз ял итеп алыйм әле. Ото теге Ланкавида булдым мин. Диңгезгә ике мәртәбә генә чыктым. диңгезгә якынрак торып, әзрәк диңгез кырында бераз җылы итеп алырга теләк. Ә бу шәһәр үзе артык зур түгел. 200-300 мең кеше, ну аэропорты серьезный. Бу матур җирләр монда бөтен җирдә. Вообще Вьетнам нык матур диләр, күреп кайтырга инде. Минем планлаштырылган бит инде башыннан Вьетнамга барырга. Мен просто сирек плентермен.

Шундый матур аэропорт, аккуратно. Яп яшел бөтен дөнья. Хәзер бераз акча алмаштыра кирәк. Нәрсәсе яхшы, бөтен җирдә килгәч урнашып үзеңә дуслар табасың. Монда да шулай бер кызык дуслар. Ланкавида бик дуслаштык без бер компания белән. Австралияслар, британецлар. Вообще рәхәт җал иттем мин алар белән. Ял дип инде кич белән хостелда чәй эчеп утырабыз. Алар машина арендовать итеп нигә бардылар, тауларга менделәр. Аннары нәрсә ул пляжга алып бардылар. Шундый ни гади кешеләр. Бигрәк рәхәт иде общаться итәргә. Та автобусга киләм һәм беләсезме, күземә нәрсә күренә? Күренәме, чынмы, юкмы? Но газель, газель. Эй, менә сиңа газель китте. Утырдым газельга. Үзегезгә күрә күрәсез, безнең российский газель. Монда Wi-Fi бар бесплатный даже. Урысча язуларны куптарып бетергәннәр инде, калмаган урысча язулары. Водитель әйткән Россия, Россия, Россия ди. Юр английча.

Хәзерге тәм 16 автобусны. Менә күрә аласыз инде э, стиль строительства диде Вьетнамда. Күптән сөйләгәннәр инде. Үз кидоннар кыйммәт э, площадка тора 5 метр, 6 метр күп дигәндә. Ә артка теге домнар 20 метрга китәләр. Шундый э, прямоугольниклар инде крайне странный. Бик бай кешеләр генә 5-6 метрдан киңрәк домнарны сала алалар. Хәзер көтәм автобусны. Минем әле 4-5 километр бөтенләй барырга кирәк. Или җәяү барыргамы? Э, кстати, вьетнамецлар вообще английский белән сөйләмиләр. Ничек шуны сөйләшеп карадым. Аэропортта шитергән бер кыз гына белә иде. Аэропортта очып шәпле инде алар тиеш. Аллы урамда, автобуста беркем бер нәрсә белми. Бу мопедлар, эй, күрсәгез монда. Әбиләр бер 75 яшьлек әбине күрдем. Ну, белмим инде яше, паспорт күтәреп бармаган и. На малай Картайып беткән бер әби, менә шулай балалар, ниләр монда, бөтенесе. Бөтен халык мопедта. Вот шундый хәлләр. Даже небоскреб бар монда, теге зур шәһәр булмаса да. Абзыйга подкачка белән утыра. Подкачивает кемнең мопеды спускается тәгәрмәч дип. Менә мопедларын күрә аласыз. Егетләр, кызлар, әниләр, бабайлар, әбиләр, бөтен сөйриләр. Менә баланда утыртканнар. Бөтен халык мопедларда. Төрле-төрле мопедлар алалар үзләр. Моторлары бар аның, әле ниндиләре бар. Менә дуслар, Даннан шәһәре сезгә. Шушындай небоскреблары бар. Ә тегендә дә тора. Зур елга. Малай Волга кебек бит бу. Тегендә чиркәү бар, үзәк китер карап чыгардык. Бик интересный, искегә шагат. Менә күпер нинди зур. Монда бер күпер, теге вообще американский күпергә шагат, Бруклинский мост. Бусы вантовый безнең нидәге, Владивостоктагы кебек. Ә бусы, карагыз монда нинди күпер бар, тагын зур вантовый. Вообще интересный күпер. Еракта. И монда якынрагы Дракон күпер күрәсезме? Күпер дракон. Бик интересно монда. Шамаган бу 300 мең кешелек шәһәргә. Походу зуррак бугай бу. Капитальный шәһәргә шаган бу да. Вот, шай барабыз. Егетләргә Алла ярдәм бирсен, күперне чистарталар. Молодцы, бишле. Мао Цзэдун бест. Әнә күперне чистарталар. Ржавчинадан. Күпер, кстати, күчә тергән. Корабльләр үткәндә, әнә тегендә күчә. Теге әйбергәләгә. Или бу якка күчә, теге әйбергәләгә. Йөри торган күпер. Моның йөргән күрә кирәк әле килеп, обязательно. Бик интересно. Теге күтәрелә торган күперләрне беләм. Кырыйга йөри торган күперне тоже күргән бар Африкада. Но мондый здоровенный күперне бишкәнен күргән юк әле. Ничек күчә икән ул? Яңгыр ява башлады. Әле генә чиркәүгә бара инде. Пока мәчетләр күренми. Мат Аллаһ Тәгалә бирә бит ул. Вьетнамның нинди бер зур плюсы бар? Монда бик зур ни Конкуренция шуңа тагын бәяләр гостиницага супер дешевый. Мин бит гел хостелларда яши идем. 550, 600, кайбер хостелларда 800 сум түли идем, беләсезме? 750 төрләре бар иде. В основном шул 550-600 гә сыешырга тырыша идем инде. Бер кунып чыгарга. Вот. Ә монда 540 сумга. Менә бүген карагыз әле. Нинди номер минем бер үземә? 540 сум тора менә шушы гостиница. Авызымны ачтым. Аптырап карап торам. Раз нинди панорамный тәрәзә. Монда 540 сум. Ничего себе. Ванна, туалет, душовой принадлежностьләр дә бар. Душы да бар әле. Кемгә кызык булса, килегез Дананг шәһәренә. Ничек исеме? Сбай дип атала. Ну, җыештырулар так себе интегендә монда бик начар җыештырганнар, чүпләр, ниләр ята. Ну, меня какая разница. Үч кешелек бүлмә. Субханалла. 540 сум. 145 мең донг по местным деньгам. Әле балконда бар. Ну, җыештыру так себе инде. Балконнан чыгып карый аласың шәһәрне. Тегендә диңгез. Дальше барсаң, менә бу якка, анда диңгез. Вот. Бархостоннар 250 сум тора. Әйтәм, яра күпме юл йөрдем, күпме мәшәкатьләр кичердем. Сынаулар да булды соңгы вакыт. Кем инде белә шул аңлыйдыр инде. Шуңа әйтәм, бер рәхәтләнеп үземә гостиница алыйм дигән идем. 500 40 сумга күргәч интернеттан җөгереп килдем дә алдым мәйтәм нәрсәсен бер мәртәбә кешечә җылы итсәң була инде гел үзең отказывать итәргә ярамый а то шул ук менә бу 540 сумга мин э, ниде куала лумпурда ну үзегез күрәсез инде куала лумпурда Честно гына әйткәндә, әле инде бомжатникларда почти яшәгәнем булды. Монда ничего себе, субханаллах. Жал итим әле рәхәтләнеп. Менә чыктым. Менә мин яшьтергән гостиница бу. Бай дип атала. Монда андый гостиницалар бик күп. Бик күп булганга шуңа бәяләрен төшереп бетергәннәр. Например, менә монда бер 700-800 сумга, ну, может, 900 сумга тоже яшәп буладыр. Кыйммәтрәк, матурак булса, кыйммәтрәк инде. Минем гостиницаның ремонты күптән булмаган инде, честно әйткәндә, беренче мәртәбә бик матур иде. Соңыннан инде тегендә җимерек, монда җимерек, но үзенең 540 сумын алынмый тора. Менә күреп, карап китик әле. Ашап алыйк әзрәк. Бүгін көне буе бер пакетик суп Аш ашарга дидем. Местный нигә килдем әле кафетериягә? Әле инде кыйммәтлеләре бар анда, күп сорыйлар. Монда только местныйлар гына утыра. Теге балалар уенчык урындыгы кебек урындыкларда утыралар. Вот. Заказ айттым. Үзем нәрсә икәнен аңламыйм инде. Мари продуктлар булырга тиеш инде. Шушындый бер килделәр. Исемен аңламадым мен бар, аңлап та бетереп булмый. Бу бөтенләй бу шариклар ни инде, короче. Крабовый мясо кебек әйбердән ясалган. Монда лапша теге магазинский. Уны бутырганнар, әле зелень салганнар. Әле соуслар. Акралар да акралар. Үзең үзең ишетә алмыйсың монда. Исрафны яратмый торган кеше. Алам икән, ошамаса да ашап бетерәм. Но моны вообще ашый алмадым, яртысын калдырдым. Белмим, җәмәгать нәрсәдер бу. Короче, супчик Шул нидер мойда, имеш пешерәләр суда кайнатып, аннары нидер мойда пешерәләр. Шул мойда аннары әнә теге нәрсәләр ул теге крабовый палочкадан ясалган теге төрле-төрле әйберләр. Мин шуларга алданып алдым, әйтәм, тәмледер инде болар дип. Юк, вообще. Шул кадәр майлы, әллә нинди острый Көчкә ашадым, жартысын теге супчигын токмачын вообще ашый алмадым. Монда, кстати, мотор. Шундый менә многоэтажкалар. Калдырдым жартысын, вообще ашый алмадым. Все-таки эзләп табырга кирәк булачак, монда яшәргә миңа бит әле ближайший 3-4 көн. Либо европейский кухня, либо опять өйдә пешерергә. Но меня ишетелгән гостиницада пешереп булмый. Надо даже микроволновка юк, чәйнек кенә бар. Бер чәйнек белән кайнатып кына ашыйсы килми тоже. Шул супчик була инде ул. Менә бу данан. Кичке дананның набережные. Миннән карап торам, күптән җөгергән юк. Йөгерергә бер дигән, бу набережный әллә ун ничә километр. Шундый матур. Пальмалар белән бу якта океан. Менә күренсә. Бу якта ниләр? Небоскреблар. Матур инде. Хәзер нигә барыйм? Әзрәк аякны юешләп чылатып китәсем килә. Океан сулары белән. Дуслар, әгәр сезгә берәс әйткән булса, татар хатыннары күп сөйли дип, Вьетнамга килеп карагыз. Что әбиләр, что урта яшьтәге хатыннар, что кызлар вьетнамистлардан да күбрәк сөйләшкән хатын-кызлар күргән юк. Да, вот булдыралар алар. Быттыр, быттыр, быттыр, быттыр вообще капитально кычкырып, кычкырып, басып кой вакытта. түзә алмыйча, ваталар сөйләргә мастерлар. Так, мин все. Комда йөрим. Хәзер күрсәтәм сезгә. Маларны җырып чыктым. Менә океан. Океан дип әйтү Сиамский залив инде бу. Бу шул океанның бер өлеше инде. Менә монда халык бит инде. Менә тегендә бер зур Будда тора. Тоже бер 40-30 метр бардыр моннан күренә инде бу. Иртәгә барып килермен. Менә шулай. Менә сиңа океан сулары. Індійський. Малайзия белән чагыштырганда аермасы бар. Малайзиядә тынычрак. Монда кеше белән сөйләшкәнем бер ике урыс егетен күреп. Дананг вообще самый культурный город ди, ниде Вьетнамда ди. Дальше будет только хуже ди. Кем белгән ничек булыр. Ну, пока нормально, ошый. Призываннан башка бәяләр ошый. Менә миңа тоже полный тарелка тутырып бирделәр теге әйберне. 150 сум тора. Безнең Россиядә ким дигәндә 1000 тәңкә бирә кирәк андый бер. Менә шайттереп диңгезгә кереп басып торам. Рәхәт. Уже бер 5 минут басып торам, чыгасым да килми. Әбу Ханифә исемле галимнән килеп сораганнар икән бит. Каралдей, менә дей, мин дей яр буена килдем дей. Киемнәремне калдырдым, ди. Һәм инде госел алырга суга кереп киттем, ди. Миңа кайсы якка карарга, нинди як белән карарга? Кыйблага алдым белән караргамы? Уң ягым белән басып караргамы кыйблага, ди. Әбу Хәнифә карап тора дагын. Киемнәреңә кара, ди, алып китмәсеннәр, ди. Кыйбласы качмас, ди. Ә киемнәрең аякланырга мөмкин, ди. Вот шундый хәлләр. Ай! Чалбарым да җүшләп бетте. Зато рәхәт. Что, диңгездә басып тору үзе бер рәхәт. Барып, йөгереп шумасы да килә инде. Иш белән су кермиләр инде. Минем улым Хаким монда булган булса, әллә кайчан тегендә кереп китер иде инде ул. Иш белән диңгезгә шумырга ярата. Зам белән ике мәртәбә диңгездә булдык. Особенно кич белән су керергә ярата иде инде ул. Менә дуслар, километр ярым җалан аяк рәхәтләнеп комнан барам. Бер кем җок абсолютно. Тегендә мин кергән җирдә бар иде, бер 7-8 кеше. Монда абсолютно бер кем җок. Бер үзем рәхәтләнеп кичке прогулка теге тәмсез ризыкларны эшкәртә әзрәк йөреп алсам файдасы булыр алла теләсә көндез чыктым пока укып утырдым инглиз телен ял иттем бераз монда инде хәзер кичә ашап карадым бит инде местный ризыкны ашый алмадым мин вообще мине күңелемне болгандырып бетерде ул чүп-чарлар Таптым интернеттан туристский кафе. Эй, шатланганны белсәгез минем. Рәхәтләнәм бер. Дүфиләр тоталар кирәк булса. Туристский кафега бар. Ну, 3 километр миннән. Это прогулка була шушындый урамнар. Кешеләр шулай яши. Бөтенесе сөйли, данан Самый более менее матур шәһәр дип Вьетнамда шуны күреп калыгыз. Аннары Ханойга барачакмын. Ханойда инде уже күпкә зуррак бардак диләр. Бөтен җирдә шушындый вак-вак кафелар, ну белмим мин аларның ул ниләреннән. Ярты ризыгы шушка еще. Теге хәләл кафелар бөтен Дананка бер 15 штуктыр, менә миннән ерак түгел берәү бар. Ну анда, ой, бәяләр кыйммәт, конечно. Шуңа тагын теге кровавый палочкадан ясалган чүп-чарны ашарга туры килде. Ул вообще ненормальный ризык. Ризык дип әйтә алмыйм мин. Вот шуңа барам. Әкренләп. Урыслар, кстати, күп. Мужик туры, скорее всего, Россиядан. Здрасте. Ә, басып киеп куйды. Әз булыр дип уйлаган мин кичә кич белән гүләй итеп кайтканда бер ун кешене күргәнмен дә русча сөйләшә торган. Күп руслар монда. Ә Нечанг дигән шәһәр бар, анда вообще яртысы урыс диләр инде.

Местный мәктәп балалар монда кытыралар. Укучылар матайлары белән йөриләр. Менә шундый язулар. Дәүләт организациясе булгач, монда обязательно Мао Цзэдунның фотографиясе булырга тиештер инде. Кстати, культ личностены бик нык күрмәдем мин. Ә бар фотографиясе әнә. Менә балалар школда укыйлар. Сәгать 4 там ясу времени шәп йөреләләр болар монда. Менә кире коммунизмга кайттык, күрә аласыз. Кызыл флаглар, Мао Цзэдун, әнә тегендә пятилеткалар, ниләр, тегеләр булар. Без җиңәбез, без булдырабыз. Бөтен дөньядан без алда. Шундыйрак язулар инде инде. Хөрмәтле дуслар, бу инде Малайзия түгел, монда все-таки коммунизм булган. Хәзер дә официальный коммунизм, шуңа адым саен храмнар монда юк. Бөтен Дананка бер мәчет тә юк. Чиркәү бар, конечно, мәчет юк. Хотя мөселманнар бар. Вот. Менә храмнары бар монда ниндидер, менә монда күп түгел. Монда ничә сәгать йөрим, кичә белән бүген бик аз храмнар күрдем. Бу тирәнрәк йөргән кара кирәк. Бу буддизм, индуизм микән? Кайсыдыр. Менә монда мотор. Гостиницалар, может, и дешевый, но ашарга Кыйммәт монда. Бу туристический район бит инде. Менә бу мәйтәм матур кальмар дип күреп килгән идем, сораган идем. Шул кальмарны дөге белән ашатыр өчен малай ике көн гостиница кунган акчаны сорыйлар.

Бу инде бай кеше, бу сразу ике участок алган. Кем инде хәерчерәк әзрәк ала. Менә мин мисле халык. Менә бу инде гостиница язучак. Ну шундый карагыз. Мондан хакы бар. Бай менергә дә шул киңәя. Вот. Лесный строительләр эшлиләр, Алла ярдәм бирсен. Шундый домнар.

Йомырка алып баргандыр. Шул кадәр зур күк йомыркалар белән. Индидан соң бу почти не бибикует инде. Потому что индидагы пип-пип-пип-пип. Бу минем Күңелнең түренә кадәр кереп калгандыр ул тавышлар. Гостиницада булып әллә кая торып акырганы ишетелеп тора. Кай магазин, кафе, урындыклар бәләкәй бөтенсендә генә. Шундый бәләкәй урындыкларда утыралар. Вот. Шундый шапочка белән йөриләр апалар, в основном мужиклар бик кимиләр. Туристский кафены күрергә, аннары күперне барып күрергә, дракон күперен, теге вантовый күперне күрергә кирәк түгел. Бөтенесе ниндидер бизнес белән шөгыльләнәләр. Болар американецлар хәзер күренеп тора. Ах! Бездәге бөтен җирдә массаж ног үләләр инде. Менә безнең Россиядә кебек салынган дом. Менә более-менее кешечә күренә. Ну, пускай еще чуть подандыр инде. Все, почти еще ярым километрым үтеп бетердем. Истанбул кафесы. Үтеп булса инде монда Наш төреккә ошаган кеше утыра. Гафу итегез, но әкәмәт, әкәмәт, кыйммәт. Европейский рестораннарга керсәң, и то бәясе арзанрак булыр дигән фикергә килдем. Чөнки мин килгән идем Адана кебаб ашарга, теге дөге, анда кыздырылган ит, әзрәк салат, 700 сум безнең акча белән сорый шуның өчен. Мин Россиядә, Казанда шул ук әйберне 250-300 тәңкәгә сыйышып ашыйм. Ә при том, что минем 540 сум, әле бүген даже скидка ясадылар. 530 сумга мин гостиница снимать иттем. Еще 700-гә һәм монда кебаб ашап йөрергә. Хәзер лучше кереп местныйларның ризыгын ашап карыйм. Адана кебабны кайткач та ашый алабыз. Или бер вакыт Төркиягә барырга насыйп булса, Төркиядә ашармын. Местныйларның ризыклары арзанрак була инде. Ярак күреп кайттым. Э, иң кызыгы нәрсә? Э, Төрек кафесында утыра ике үзбәк егете. Җимереп батып англича сөйләшәләр. Йөзләре шаган бит инде теге. Мәйтәм үзбәкләр. Эй, эй, эй, үзбәкләр дип шатланып куйдылар да килеп Кочаклап алдылар. Вот. Алар белән сөйләшеп утырдык. Алар машина ташыйлар. Ош шәһәрендә кыргызлар, Кыргызстаннан, но үзбәкләр. Киргизиягә машина ташыйлар. Монда килгәннәр теге документ оформлять итәргә. Чөнки 3 ай буе эшләгәч, син кереп чыгып китергә тиешсең. Визаран дип атала инде шулай. Вот, алар бик каты шатландылар. Теге төрек Кафеда шилдергән шеф-повар шатланды, ул рәхәтләнеп сөйләште. Но скидка ясамады, мин күпме аны скидкага бөгергә тырышсам да, бирешмәде. Мин патрон түгел ди. Патрон гына ди рөхсәт бирә ди. Вот шундый хәлләр. Ну, бәяләр кыйбат. Теге скамейкага утырып, идәндә ашый торган дешевый җирләрдә генә ашап була. Рестораннар, кафелар бәяләре Аерып тотыра. Яр буена барам, местныйларның ризыгын ашадым инде опять. Вот. Ой, нормально булды әле баса, балык белән аш. Хәзер океанның яр буена барып, әзерәк юешләп алып аякларымны чыланып Бераз су кереп булса, бу су кереп алырга. Һәм инде кояш батканны карарга, аннары күпергә китәм. Бүген минем прогулка озын. Соңгы 20 минутта 6-7 урыс кешесен күрдем. Берсе белән утырып ашадык. Илья дигән җегет Подмосковьедан. Бик күп монда урыслар. Әкәмәт. Даже не ожидал. Кайда карама, ак кеше икән, скорее всего, Россиядән. Бик зур процент. Кемдер балык тота, кемдер волна тота. Кемдер әнә җилләтә утыра. Миндә генә аякларым җүешләп алыйм әле. Әнә тегендә бер җегет китте балык тотарга. Телефон начар инде минем. Яхшы телефоннар акчам юк. Но әле тегендә. Как бы странно не звучало, дуслар, но деньги суык бүген.

Тәм белеште. Тәм бер бала йөгереп китте. Менә тегенде серфингистлар йөри инде. Менә монда ниндидер музыка кабызып, сектантлар кебек җыелып, ниндидер гимнастика ясыйлар. Вот. Маташалар инде тегеләй кул куялар, болай куялар. Менә монда Яр кешеләр судан чыктылар. Мин, кстати, су кердем. Бөтен җирдә керергә ярамый. Специаль менә баулар белән, буяклар белән бик көчле волналар. Менә үзегез күрәсез, нинди волналар капитальный. Местами метр ярымлы волналар да бар. Шуңа бик җиңел снасть итеп ата ала. Сизми дә калачаксың, диңгезгә алып китәчәк. Вот. Су кереп алдым, бик шады. И самый кызыгы беләсең нәрсә? Тоже метр саен урыслар. Суга кереп киттем, тегендә ике пенсионер йөзеп йөри, бер әби белән бер бабай. Мен әйтәм, җөри генә сәлам әйтимә, сәлам әйтсәм, Казан кешеләре икән. Аннары чыктым дагын Ярославльләр басып тора. Аннары тегендә барам, монда урыслар, монда барам, монда урыслар.

Кара, менә карап тора безгә. Сәлам әйтә. Менә күзләре бакаеп карап тора. Шул бик кыйммәтле әйбер инде ул 2900 сум 2900 бат бер кило. 2400 2450 ул 100 доллар. То есть менә шушыны ашау Бер мең тора. Ай, бер 100 доллар тора. Карагыз, нинди зур краблар бу, Камчатский краб микән бу? Чөнки вряд ли аларның монда мондый краблар барды. О, монда 5500 килограмм. Тигровый амарлар. Әкәмәт кыйммәтле әйберләр инде бу. Монда бөтенесе амарлар. Менә күрә аласыз. Шундый краблар. Йөзеп йөриләр. Сайда баласын да сиңа пешерәләр. Менә раклар. Мин э, андай бер, о, әйтмим инде нәрсәгә шаган, мындай берләрен тоже ашыйлар. Моның тоже бәясе бар. Менә сиңа үзең сайлап аласың дағы, ракушкаларны ашый аласың. Бөтен нәрсә бар. Менә балыклар да бар. О, карагыз монда камбалы йөри. Камбалы йөзе. Болар үлгәнме, исәнме? Бу краплар әзерләп куйган. Исән әле бу. Үзләре селкенә. Нәрсә генә юк монда. Ә бу бит ни? Акулалар, карагыз. Акула ашыйсыңыз килсә, акула тора 1250, то есть 1 килограмм акула торачак, грубо гына әйткәндә 5000 сум. Менә бу где-то 6-7 мең сум сиңа акула кыздырып төшереп бирәләр. Сайлап аласың тагын.

Монда карагыз, даже не бар, каракатицалар. Татарча мин даже сүзе дә белмим ул ничә икән. Каракатицалар. Монда кальмарлар. Менә йөзеп йөри күрәсезме, кальмарлар, каракатицалар. Сатып ал да пешер дә аша, нәрсә кирәк үзеңә. Ну, кыйммәт, конечно. Менә монда теге морской огурец инде, белмим ничек. Менә күрә аласыз, никадәр зур бу әйбер. Әкәмәт зур. Ну, ите бардыр инде моның, чөнки теге бәләкәйләрендә ит токым юк бит. Монда раклар, камбала балыгы, монда тагын камбала. Ятып тора, бер-берсе өстендә ковер кебек ятканнар. Монда сары камбала, ух, здоровый. Безгә карап тора, сәлам әйт әле авызы. Ужас, здоровый икән бу сарысы. Белмим, весы ни кадәрдер, но бәлеш табасы кадәр генә бар моның гәүдәсе. Ул 73 черт звезды, куда мин забрел. Үземнең гостиницаны әллә бер 4 километрга киттем инде. Зато базар таптым. Менә авокадо, манго, Безнең якта бик кыйммәтле булган әйберләр. Монда честно әйткәндә бик дешевый. Ышанасызмы юкмы? Менә бездә 300 тенге тора торган менә бу авокадо бер штук. Ә бу авокадо түгел, бу манго. 40 сум монда. Магазинда кыйммәт. Менә бу 40 сум. Менә шушы авокадо бездә 300 тенге тора. Драгон фрут менә бу. Бездә Вообще от башы кебек тора. Монда бәясе менә шушы 70 сум менә шушы әйбернең. Әле бүген рубльның бәясе үкереп елсын, әле тагын яхшырады. Болар йөрим менә фруктовышы бар карап. Балыклар да бар, диләр дә бар, но минем кухня юк пешерергә. Сәхәтләм пешерим бик чис иткәндә арзан. Вьетнамның менә бу Местный халык сата торган базарында жүрсәң, э, магазинга барасы икән кыйммәт инде. Местный кибетне табып, ух, монда бер атнага продукт алдым. Әкренләп кенә, ашыкмыйча гына бер атна буе ашарга җитә миңа, Алла теләсә. Чөнки көн сайын чыгып җөри башласаң, ардырып бетерәчәк. Ә болай Норматив үтәлгән. Холодильникка тутырып куясың дагын. Бөтенләй бар Аллаһка шөкер. Туда-сюда чыгып йөрүсе булмый. Бер мәртәбә ужинга гына чыксам, шул җитәчәк ала бирсә. Хөрмәтле дуслар, бүген 3 көн Вьетнамда. Бер туктаусыз яңгыр. Вообще туктамый. Урамга бер дә чыкмадым бүген. Кичә кибеттән алган продуктларны ашап утырам.

Вот. Шуңа ушатынмын инде, честно әйткәндә, бөтенләй бер пик җыештырмыйлар да. Кичә яңгыр булды көне буе. Шуңа хәзер наконец чыктым. Прикафелар, ястылар, карыйлар. Ну бу урамда гел ниләр инде, отельләр, кафелар. Миңа ручка кирәк. Мин хәзер уже 4-5 ручкам бетте. Английскийны укый, укый, яза, яза. Шуңа хәзер әзрәк набережныйга чыгып, набережный диңгезнеке түгел, анда күп йөрдем инде. Набережный елга. Елганың набережныйына чыгып йөреп аласым килә. Аны карап, күперләр кырыена үтеп китәсе килә. И, ни бит инде. Күрешкә карарга кирәк, теге чиркәүне күрәсем килгән иде. Мәчет жоқ мында. Шәһәрдә вообще. Зданиеда отыру туйдыра. Тем более көне буе яңгыр, бер кая чыгып булмагач, ишеп чыгу да кичә капитальный иште. Вообще почти туктамады да бугай. Шуңа бик каты чыгарга теләк туды бит инде. Малайзиядә үзенең плюслары, монда үзенең плюслары. Шуңа теге идеальный урын юк. Бөтен җирдә дә гел сиңа ошаган, синең күңелеңә яткан моментларны табырга була. Не туристический, относительно чиста, матур район таптым. Карагыз, ничек кешеләр тора. Без Вьетнамда начар торалар дип уйлыйбыз. Вообще бик бай, бик матур, бик современный. Шушындый кысын узкий домнар, конечно, алар уйламагыз, домнар шулай кысын. Алар озын, 20 метрлыкка. Вот монда кемдер цех та ачып җибәргән нәрсәләр ясыйлар. Монда парк кебек әйберләр дә бар. О, турниклар. Миңа турник кирәге. Хәр. Бер ай наверное турникта булган юк. Менә кенеп кенә местный урамнар буйлап барам. Ширкә күрде. Хәзер бер интересный здание күрербез. Нәрсә булыр, нинди булыр? историческийга да ошаган, но шул вакытта слишком заманча да, современный да күренә. Тәкърдә ниндидер таштан ясалган әйбер бар инде, бу иске кебек. Болай үзе интересно күренә. Кереп карыйк әле, нәрсә икән. Ну, иске булса да монда капитан, ох, зато агач монда дуслар. Агач теге агач. Мин мондый агачны гомеремдә күргән юк. Весь җонлы агач. Карагыз, ботак өстендә күпме яңа төрле агачлар үскән. Кереп карыйк. Кыяфәте буенча бу католический храм. Но бикле. Кереп карап булмый. Вот, даже аптыраттылар әзрәк. Яхшы, күперне карарга киттек. Бер генә түгел, ике күпер карарга мин планлаштырам бүген. Ике зур күпер. Берсе дракон күпер, икенчесе зур огромный вантовый күпер. Алла теләсә, хәй күрербез. Дуслар, Аллаһ шөкер набережная килеп җиттем. Менә набережный. Бу елганыкы, бу елга әкренләп кенә диңгезгә чыга, океанга. Теге күперде мин җөрдем инде, карап килдем инде. Бик полноводный елга. Менә дракон күпере, артында вантовый күпер. Шуларны күреп килик. Набережный буйлап жүреп алыйк әле әзрәк. Шулай матур монда. Теләсәң биегрәк тә менә аласың. Но не менмәскә кышта. Ана тегендә корабль дә бар әле ниндидер огромный яхта. Российский олигарх яхтасына шагыйрь. Егетләр балык тоталар аны. Так, дуслар, менә теге яхта. Российский дөрди бүләгән, российский түгел бу. Орган яхта бугай инде бу. Что-то бик свежа күренми. Бу уже бик йөри торган корабльга шомаган инде монда. Күбрәк ашыйлар, эчәләр, җылы итәләр бугай. Шундый якта ашаган бу. Да, бу күптән күчмәгән инде. Күптән бер кая йөрми бу. Так и тора. Потому что монда здание салам дисәң, җир алырга кирәк, дом күтәрергә кирәк. Ә монда корабльне китереп куйдың да, ике трап эләктердең дә

Менә монысы особенно карагыз инде. Менә бу узкий домнарны күрәсезме? Гаҗәп. Елга суы бик чиста түгел. Монда мотор балыклар йөзмәстер инде, головастиклар гына булса. Менә туристлар җыелган. Менә күпер бит инде. Күрә аласыз. Дракон күпере. Корабликлар әнә күпер астына җал итәләр. Кызу кояштан качып. Янда нидер Памятник та бар, тоже бер дракон. Әфәндегә. Тусы корабль алдан. Туристлар да җыелган. Кешеләрнең кадрларын булып йөрим инде. Әнә корабль. Ну, вода относительно чиста, чисто әйткәндә. Һәр вакытта да күпер астында бит инде бөтен кызык движуха. Монда да шулай гына матур иттереп буяганнар, Яшьләр җыелган мопедларда ни күрсәтәләр? Менә монда бер местный физкультурный э, секта бар. Болар бииләр, җырлыйлар, исәнмесез. Во, менә хәзер башладылар. Бик мотлы гына бииләр әле болар. Местный не бугай бу? Группа Нәрсә бар әле безнең Россиядә? Брейкданс группасы. Тонус. Тонус группасы. Так, дуслар, бик матур биеделәр, карадым, бик шаттылар мине. Сәлам әйтәләр дә, сәлам әйтәләр. Теге былай иттереп, тегеләй иттереп. Мәйтәм миңа түгел бит ул безнең татар халкына ул сәламне җибәрә кирәк.

күпер янына. Монда Вантовый күпер кырыенда пешеходный күпер дә бар икән. Миңа шулай тоелды. Монда шундый микрорайон. Аккуратный гына. Менә тегендә колесо обозрения. Шуртовый колесо. Ә менә бит инде Вантовый күпер. Огромный бер Багана шуңа эләктерелгән бөтен ниләр, әйберләр. Әйе, бу пешеходный дигәненә. Бүген минем прогулочникым була инде. Жүреп күреп кайтырга. Күпер астында опять әнә целый парк оештырганнар монда. Кстати, бик матур, аккуратный парк. Купер мотор. Ну, купер тоже интересный сар. Шахматный. Хәтнән куркып йөри аласың. Хәтта минемчә тегендә дә йөреп буладыр җәяү. Монда рәхәтләнеп йөрисең. Курыкмыйча, җафаланмыйча. Беркем дә мич әйтми, камачауламый. Карагыз, инде зур бик Бигрәк. Кабельләренә карагыз, ничек төшкән аның. Һәрберсе үзенең угол наклоны белән багана тоже под наклоном тора. Туры түгел.

Щукалар, әллисләр. Менә болытлар, менә таулар. Менә сезгә Вьетнам. Без гел Россиядә торганда уйлыйбыз. Ул Средний Азияләр, ул Южный Азияләр отсталыйлар дип. Юк, җәмәгать. Урыннары белән бездән дә күпкә алга киткән илләр. Шушы Вьетнамнар, Малайзияләр. Хәт Малайзия вообще алга киткән ул. Сүзем җук миңа турында ул. Әкәмәт современный дин, мин мондый әйберне Европада булган җук, но Европада да алай түгелдер дип уйлыйм мин. Анда шундый продуманный ни логистический йөрү урыннары тәртипләре сүзем җук.

Ә мин менә Вьетнамда йөрим бит инде дүрт көн инде уже, өч көн. Вот шуны әйтәсем килә, туган якларына кайтты бит әфәнде. Шатланып туя алмыйдыр телефон, әйтәм соңгы вакыт что-то теге тупиттә начаррак төшә башлады. Вот, связь начаррак тота. Туган якка кайткач, хавалар да башка бит ди. Үзгәреп киткәндер, может, әзрәк. Мин уже 3-4 километр йөреп кайттым, болар все, биргә өйрәнделәр. Слабы гына бигәннәр, хәзер уже все, профессионально биеләр. Монда яшьләр җыелган. Вот. Мына ниндидер, мондый егетләр, кызлар җыелган.

Белмим. Кайткач интернеттан карарга туры килер инде. Теге чиркәү янына үтеп бараем, ишек ачык. Янда ниндидер местный святойлар да бар бугай. Чанча, Гучи, матур баскыч да. Прямо зур залга бара микән әллә бу? Карагызчык матур ясаганнар. Без ясыйлар бит теге инвайтларга менә тергән әйбер, монда нинди? матур ясалган. Кереп күреп чыгыйк инде. Аны эченә кертмәделәр, бикле ди. Батюшкам белмим. Пастырма. Монда җыелганнар, местный вьетнамецлар христианнар. Ә менә бу зират, дуслар. Ышанасызмы, юкмы? Карагыз. Короче, баралар кремацияга. Кремировать итеп, синең 95 килолык гәүдәңне бер телефон коробкасына тутырып, көнең китереп бирәләр дә, менә шунда кыстырып куялар да, матур иттереп плиткә белән җабалар. Аннары киләсендә ген теге э, складка килгән кебек карап торасың, нинди секциядә Кайсы туган җата дип. Менә монда күрә аласыз. Местный христианнарны. Хатын-кызлар Мария дигән исемнәр белән баралар. Паула, Тереза, Мария, Мария, Петиш. Бөтен христианствоға күчкән хатын-кыз марийлар. Августина, Анна, Доминика. То есть, күчәсең икән, син должен местный исем, а, нине, европейский исемне алырга. Менә күрәсез, бу ничек дин все-таки тел белән, культура белән бәйле. Ничек безнең татар халкына да ислам дине килгәч, гарәп исемнәре килде.

Шундый матур җиргә көтеп калалар барысы. Шундый матур оформлен барысы да. Культур, мультур. Менә охрана бик котыра бу. Әтләнеп җал итеп беттем. Дүрт көн тордым монда. Вот, дүрт көнгә 2100 ничә сум түләдем. Шады, рәхәтләнеп җал иттем. Хәзер Хануйга барырга кирәк. Только что Сугыш башланды, ракета төшә дип торам. Әллә нинди куркыныч тавыш иде. Йөгереп чыгып карасам, военный самолет төшеп китте. Теге ниндидер истребительме, ниме, тавышы бигрәк куркыныч икән. Бик якын, низко очты. Якка китте. Э, шулай якын күргән юк әле. Бер 100 метрдан инде өстән. Күреп була иде язуларында. Тавышы бик каты булды. Хәзер китәм, 6 километр теге якка. Автобуслар чөт күренми. Ничек баргадыр. Аллага тапшырып, интернеттан таба алмадым расписаниене. Бөтен әйберне вьетнамча. Хәзер Хануйга э, ни автобус табарга кирәк. Чыктым, дуслар. Автобус юк диделәр. Такси что-то 359 сум сорый. Яра 6 километр дөнья бетмәсә әле. 359 сум. Шушы җыю җөреп чыгам. Әзрәк прогулка булыр. Кичә яңгыр булды бераз. Шуңа күнеп утырдым гостиницада. Әзрәк прогулка да кирәк. Физически. Аллага тапшырып киттем. Юл озын. Ким дигәндә бер сәгать тә ун минут примерно арага бу. Перекрестоклар белән, ниләр белән, переходлар белән. Алла теләсә. Матур урамнар буйлап барам. Честно әйткәндә, 4 көн, 5 көн монда булдым. Ике мәртәбә генә океанга барып килдем. Бер мәртәбә су күрдем и кайберләре аптырарга мөмкин, нигә көн саен түгел, белмим, что Честно әйткәндә, керәсем дә килми. Былай пляжлары да относительно матур кебек тоелды. Волналары яхшы. Гомеремдә дә уйламаган, уйлаган идем, диңгез кыенда торгач, көн саен су керемен дип. Оказывается, көн саен су керәсе килми икән. Көннәр кызу, шул кызуда йөрис килми. Бәлки шунда да сәбәбе. Менә, кстати, Mazda, Peugeot белән Kia кибете Машина күрсәтелә. Мотороллерлар бар әле өстә. Һәрбер милләтнең үзенең киеме бар. Менә аларның милли киемнәре. Рекламирует. Ә юк, милли кием түгел, европейский кием икән. Менә кешеләр мопедларда остановка торалар. Төяк та күпме, монда күпме. Әле газель йөри. Барабыз дальше. Бер километрны үттек. Километр ярымдыр даже. Менә дуслар кердем әле местный музейга. Местный художниклар ясаган картиналарны күреп китик, галереяларны. Мен билетны да алдым. Так. Балалар рәсемнәре бар монда. Так, монда балалар гына рәсеме. Так. Менә монда ниндидер тирән мәгънә бар инде. Кем нәрсәне күрергә тели, шуны күрәчәк. Ну, мин куатлап әйтәм инде, мондый формада булган сәнгатьне мин бик кабул итеп бетерә алмыйм. Менә монда коляскадан инвалидны аңладым инде мин, тормыш авыр икән. Миңа табигать, натюрморт, шундый безнеңчә примитивный картиналар ошый. Так, бу сыер нәрсә эшләргә маташа бу? Бер җегет өстендә җол итә инде монысы понятно. Менә бу более-менее ошады бит инде. Местный халыкның без бит инде басуда йөрибез, алар дөге басуларында. Монда ниндидер зданиелар. Кайда гына нинди генә илдә йөрми, бөтен илдә дә музейларда шул гади халыкның

Монда бит инде сугыш булды, Вьетнам сугышы. Шуңа урысларны, Россияне монда бик яраталар, хөрмәт итәләр. Безнең халык аларны поддержать итте, в итоге американнарны куып чыгардылар. Һәм шулай итеп бит инде Вьетнам коммунистым иленә әверелсә дә, бүген Коммунизм инде моның номинальный матурлык өчен генә дип әйтер идем. Так. Чит бу бала артык башы зур. Монсы первобытный чакларда инде национальный милли герой. Әле кем батыр. Менә ул кешеләрнең битләре сарырак. Точно бауырлары авырткандыр инде инде. Цирроз белән чирләгән кешеләр болар. Менә бу кармак крючоклардан ясалган балык. Вьетнам бит инде ул диңгез иле.

Так, өченче этажга кердем, монда ренди мәзәк әйберләр. Ну, искусство ягына караганда инде бу искусство считается. Так, ренди артык эротика белән бапахи бит монда. Так. Это и нужно. Вот дигәнсеннәр. Ну, нәрсә әйтергә? Артык бай коллекция дип әйтмәс идем. Мин Үзбәкстанда, ә юк, Таҗикстан музеенда күргән, Үзбәкстан музейларында күргән коллекцияләр Күпкә ныграк ошады. Хәтта инде аларда һичшиксез сугыш булмады, Вьетнамдагы кебек. Вьетнам әле якка басып кына килә. Вот менә Вьетнамский национальный жилище, милли йортлары. Шушындый булган. Менә әлеге вьетнамецлар ничек киенгәннәр. Французлар килеп колонизировать иткәнчә кадәр думнары нинди булганын артта.

Ниндер михрабтар. Монда ниләр маскалар, кстати. Маскалар аларның тет дигән бәйрәмнәре бар, яраталар аларны. Шул тетта кияләр бугай бу маскаларны. Шундый гончарный кызыл балчыктан ясалган ярлар бар монда.

Сез, мәйтәм, вьетнамскийдан башка бер тел белмисез. Акаеп карап торалар. Бик начар ул җәмәгать. Менә безнең татар халкын мин нигә шулай нык яратам? Чөнки без кечкенә чактан билингвальный булып үстек. Билингвальный ике телдә сөйләшәбез. Татарча да, урысча да, шуңа тагын татар халкында, татар гына түгел инде, любой халыкта кайсысы ике тел белеп үсә, Альцгеймер чирләре, төрле Акыл китү процентлары күпкә әзрәк, чөнки башның миен, баш миенең бер өлеше генә түгел, әллә ничә өлеше одновременно эшли. Һәм э, шуңа тагын ул аеруча файдалы булып тора кешенең акылын, зиһенен, фикер йөртү ысулларын саклау өчен. Бик көчле нәрсә инде бу. Шуңа да, хөрмәтле дуслар, Телләр өйрәнегез, телләр, телләр, телләр. Любой момент сез любой кеше белән сөйләшә алсагыз, шул кадәр зур шатлык ул. Буйлап барам, бер ресторанны күрдем монда, гаҗәеп матур. Карагыз. Бу ресторан от души ясалган. Балыклар да бар бирә. Да. Мне интересно. Hello. Әзерәк кенә хата килеп чыккан автовокзалга 6 километр дип мин дөрес карамаганмын. Автовокзалга 9,5 километр икән. Әле барасы да барасы. Мин уже 7 километр үттем. Автовокзалга тагын барасы да барасы. Әнә, кстати, теге вантовый күпер бик мотор. Мин икенче яктан әйләнеп чыктым аның янына. Дуслар, бу Күпер, оказывается, елга да, диңгез дә өстендә түгел. Просто күпер. Монда развязка бик зур. Шуңа да гына салып куйганнар. Бик сложный монда развязка. Менә тәрәзәләр ята, кемгә кирәк булса алып китегез. Монда походу мастерской.

Менә вокзал. Бен хе трунг дам да нанг дигән. Менә ике этажлы автобуслар, слиппинг бастар. Хәзер әле инглизчә белми торган кешеләр белән ничектер сөйләшеп не алырга кирәк, билет алырга, табырга, автобус сүземе, утырып китергә, беренче. Сигез ярым километр булды. Бүгенге прогулка. Әле Аллага шөкер, теге бер яктан булып булу яхшы, кояш кына булса, тагы да авыррак нәрсә. Китс дигән җиргә киләм инде. Ну нигәдер хайван дигән. Хәзер билет алырга кирәк. Ничек алырга? Кайда? Вокзалга кердем, Аллага шөкер, билет алдым, 400 мең донг тора. Безнең акча белән где-то мең дә йөз микән, мең дә ике, мең дә ике йөз сум чыга инде. Ну, яхшы инде ул. Слипер бас дип атала, мин сезгә күрсәтермен. Җыклап бара торган караватлар, утыра торган түгел, ә караватлар. Автобусда караватлар ясалган. Вот, һәм инде кичке биштә китәбез. Иртәгә обедта гына килеп җитәбез. Әле 20 сәгать барырга автобусда. Озын, озак инде юл. Хәзер нидә утырам? Вокзалда. Wi-Fi бирделәр, Аллага шөкер.

Караватта ятып барасың. Менә монда буш урыннар да бар, күрә аласыз. Шундый утырасың да китәсең инде.